Ok, yn y hyn, beth dwi'n mynd i ddangos yw dangos i chi sut i cael um, bullets neu se sut i seithi o uh, tu fewn i Game Maker. Nawr, i gwneud hyn, mae angen cwpl o sprites gyda ni gynta. So, beth dwi'n gwneud, fi'n mynd i fan hyn, be mae'n gweud uh, load sprites, A fi yw dewis Sprite. Nawr, y Sprite dwi se yw arth. A fi'n dewis hwnna fan hyn. A fi'n mynd i dewis Sprite, arth, a jyst uh, ysgrifennu fe mewn. So mae Sprite arth mewn gyda fi nawr. Nawr, mae angen y bullets gyda fi. Nawr, achos mae hwn yn gêm i blant, dydw i ddim eisiau cael bullets go iawn, dwi eisiau seithi rhywbeth arall. So fi'n mynd i load, a beth dwi'n mynd i seithi ydy burgers. A gwasgu OK. Nawr, Sprite Bur. Nawr, yn anffodus, mae'r burger bach yn rhy fawr. So fi'n mynd i edit Sprite, gwasgu transform, scale, a mae'n full size 100%, fi'n mynd i haneru'r sais i sais hyn, Gwasgu OK. So nawr, mae gyda fi'r arth, a mae gyda fi y burger. Nawr mae angen i troi rhai nawr mewn i objects. A'r peth dwi'n mynd i troi mewn i'r object gyntaf yw'r burger. Nawr y burger yw'r peth dwi'n seithi. So fi'n teipio mewn object B, a fi'n llwytho yr burger mewn fan hyn a gwneud yn solid. Nawr mae hwnna wedi gorffen, sim angen i fi gwneud unrhyw beth arall i'r burger. Nawr, uh, beth fi'n mynd i wneud nawr i rhoi yr arth mewn. So fi'n mynd fan hyn, clico Create Object, dewis yr arth, ac newi, uh, enwi fe yn object arth. A dwi'n gwasgu nawr um, Dim ewch ok eto achos mae angen fi rhoid yr cyfarwyddiade arno yn gynta. So os fi'n symud draw fan hyn, gallwch chi gweld beth dwi'n neud. Nawr, peth cyntaf mae angen fi wneud yw sut i symud yr arth o gwmpas. I symud yr arth, dwi'n mynd i dewis key press. So i'n dewis key press left, A fel i ni wedi gwneud o blaen, jyst dewis yr i'r chwith a dewis y speed. Fi'n rhoid pedwar lawr a gwasgu OK. Wedyn, add key press right. Yr un peth eto, dewis y cyfeiriad, dewis y cyflymder, dewis OK. Add key press up. Eto. Rhaid e lan. Rhaid e'n pedwar. Gwasgu OK. Wedyn add. Key press. Down. Eto. Symud e lawr. Neud e'n pedwar. Nawr. Dyma rhywbeth i ni heb gwneud yn y gorffennol. Ni'n mynd i nawr dewis y fent sydd add key press a lawr fan hyn yn gweud no key no key fi'n gwasgu no key a dwi'n defnyddio rhywbeth dwi heb defnyddio o gwbl eto uh, sef hwn fan hyn sef move free fi'n dewis move free self nawr tro hyn dwi'n rhoi y direction a mae'r direction yn mynd direction. Nawr, beth mae hwn yn gwneud yw, amser mae dwi'n tynnu bus fi off yr uh, busellfwrdd, fydd y bullets yn hedfan mas at y, y, y, y direction o'n i'n symud i cyn i fi tynnu'r bus bant. A mi'n gwasgu OK. Nawr, yr un nesa nawr yw'r bwledi, creu y bwledi. So fi'n mynd i add, ac um, key press, a'r un ni'n defnyddio bob tro, bron i pob gêm ar gyfer seithi ydy beth? Space. Nawr, gyda'r sbes. Amser mae'r sbes yn cael ei gwasgu, mae angen i ni mei, ni mei yn one, a chi'n gweld hwn fan hyn, mae'n gweud create moving. Fi'n symud hwn draw i fan hyn. Nawr, beth sydd yn hedfan mas? Beth yw'r objects ar gyfer y bullets? Yr object ar gyfer y bullets ydy'r object burger. Nawr, Ni'n mynd lawr fan hyn. Mae rhaid i'r speed y bullets fod yn fwy cyflym na dwi'n symud. Achos dwi ddim sy'n rhedeg mewn i'r bullets os fi'n saethu nhw. So fi'n neud speed y bullets yn chwech. A wedyn direction, yr un peth a wnaethon ni amser y key release na, teipio mewn direction. Nawr, ar hyn o bryd, mae'r Bullets mynd i hedfan mas o'r cornel top yr ystafell. Mae rhaid fi gwasgu relatif. Nawr mae fe mynd i symud mas o'r arth. A fi jyst yn tipio mewn deg a deg fan hyn. A os o'n i ddim yn tipio mewn deg a deg, fydd e'n dod mas o'r pen yr arth. Dwi e ddim eisiau dod mas o'r pen yr arth. Dwi'n gwasgu OK. Nawr, dwi'n mynd i profi hwn nawr mewn ystafell. So fi'n mynd i create room, newid y settings tamed bach so ni'n gallu gweld e, i 480, 300 ac ugen. A wedyn, dwi'n mynd i object, a dwi'n dewis yr arth, rhoi'r arth mewn, dewis object wedyn, yr bullet, a mae'r bullet mewn na anyway. So, dyma beth dwi'n mynd i wneud. Dwi'n mynd i profi'r gêm, a gewn ni weld os mae'r bwled i yn dod allan o'r arth. Nawr, yr unig problem sydd gyda fi, gyda cam studio fan hyn, mae um, Game Maker ddim yn hoffi chwarae gemau am sef dwi'n dwi recordio'r sgrin. So dwi e nawr yn uh, mynd i weld os mae'n mynd i ddod fyny ac os mae'n gweithio. I wneud, dwi'n mynd i gwasgu pause nawr. Right, mae'r gêm wedi dechrau. Os dwi'n gwasgu... A, dyma problem arall. Amser dwi'n recordio'r sgrin, dyw'r arth pallu symud. So beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i cau e lawr nawr, a wedyn dau nhw os mae e'n...